Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Yy, mae'n yy, bleser i fi gael cyflwyno'r ddadl fer yma y, y prynawn ma ar y testun cyhoeddi adroddiad Holden amser am dryloyw der yy, ar wasanaethau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru, a er gwybodaeth i'r Llywydd, dwi wedi cytuno i roi munud o fy amser i yy, yn gyntaf Rhun ap Iorwerth, wedyn Mark Isherwood, yy, wedyn Darren Millar ac yn ola Mabon ap Gwynfor.

More specifically, last year, the then Deputy Minister for Mental Health, the now Minister for Health who will be responding to this debate today, gave me assurances in this Chamber that she would read the report and give the matter her attention. Ar y pedwerydd o Dachwedd llynedd yn y Siambr yma, uh, Weinidog, fe ddwedoch chi wrtha i mewn ymateb i gwestiwn gen i uh, eich bod chi uh, yn gobeithio bydden ni'n rhoi amser i chi i edrych ar yr adroddiad a gweld a a deall ychydig mwy ar y cefndir. Dwi'n dyfynnu, ych geiriau chi oedd, mi wna i edrych ar yr adroddiad Holden a gweld yn union beth yw'r sefyllfa yn fan hyn. Dyna'ch geiriau chi ar y pedwerydd o Dachwedd. Ers yr addewid hwnnw, bron i flwyddyn yn ôl erbyn hyn, Dyn ni 'di cael dim byd ymhellach gan y Gweinidog a dim byd ymhellach gan Lywodraeth Cymru. Ond beth 'yn ni yn ei wybod, wrth gwrs, yw bod marwolaethau yn dal i ddigwydd ar unedau iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru a bod niferoedd y digwyddiadau difrifol a chleifion yn dod i niwed wedi cynyddu blwyddyn ar ôl blwyddyn, 25 o achosion yn y dair blynedd ddiwetha' yn unig, pob un yn sgandal, Pob un yn dragic, a nifer ohonyn nhw dwi'n siŵr yn rai y dylid fod wedi osgoi tra bod y'ch Llywodraeth chi yn iste ar y'ch dwylo ar y mater yma. So you told us in the Chamber that you would read the report, and I've no reason to doubt whether that has happened, but now, Minister, this evening, you need to explain to us, firstly, why the Holden report has still not been made public,

Rhun ap Iorwerth. Yym, diolch i Llyr am ddod â'r mater yma uh, o'n blaenau ni uh, heddiw a'n wir am ei waith ar y mater dros gyfnod o flynyddoedd. Gadwch i fi fod yn hollol blaen. Mae bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr yn dal i wynebu problemau difrifol iawn efo ei wasanaethau iechyd meddwl, mae uned Hergest yn dal i fod yng nghanol cwestiynau difrifol iawn am ddiogelwch uh, cleifion, ac oedd mi oedd ni'n rhy hwyr i ddod ar bwrdd allan o fesurau arbennig. Er gweitha yn drechion staff i chwythu'r chwiban, er mwyn tri arwain at welliannau, er gweitha ymgyrchoedd gan gleifion a theuluoedd, da ni eto yn yr wythnosau diwethaf wedi bod yn sôn am golled bywyd uh, yn Hergest, am gwestiynau cwbl sylfaenol am yr amgylchiadau. Mi nath Robin Holden wrando ar staff oedd isio lleisio'u pryderon. Ond allai ddim gorbwysleisio y niwed sy'n cael ei wneud, yr amheuon sy'n cael eu cadarnhau o hyd wrth i'r bwrdd fethu uh, a gyhoeddi'r adroddiad a methu chael ei gweld i fod yn gwbl dryloyw. We're talking about serious, deep-rooted issues affecting patient safety.

for those families who've lost their loved ones and those patients who've been so tragically let down. Mabon ap Gwynfor. O, diolch yn fawr iawn i ti Llyr am, am ddod â'r ddadl yma ger bron. Dwi am ddechrau nghyfraniad byr i trwy dalu teyrnged i etholwr i mi yn Ifor Meirionydd, David Graves, mab y diweddar Jean Graves, fu farw ym Mehefin 2016. Mae David wedi bod yn ddygn yn ei ymgais ddi-flino dros gyfres o flynyddoedd wrth geisio sicrhau bod yr adroddiad yma yn cael ei ryddhau yn llawn. Cafodd Jean i rhoi yn uned Hergest oherwydd ei salwch meddwl, roedd ganddi ddementia cynnar. Yn anffodus, bydd hi hefyd ddiodde' yn Nhergest. Roedd ei anghenion gofal hi fel dynes oedrannus efo afiechyd meddwl yn wahanol iawn i anghenion preswylwyr eraill, iau, rhai efo problemau cyffuriau. Yn anffodus, nid dim ond Jean a ddioddefodd yn Nherges, ac mae'r ffaith fod offer clymu ligature points yn dal i fod mewn unedau ble mae cleifion mewn peryg o ddwyn terfyn ar eu bywydau eu hun yn dangos yn glir nad ydy'r gwersi wedi cael eu dysgu A does dim syndod, oherwydd fod yna ymdrech fwriadol wedi bod i gelu adroddiad Holden. Rhaid i rywun gymryd cyfrifoldeb am y methiannau erchyll a ddaeth i'r golwg yn dilyn Holden ac yn wir Ockenden. Ond yn fwy na hynny, os ydyn ni i gael hyder yn y gwasanaethau iechyd meddwl unwaith eto a dysgu'r gwersi'n llawn, yna mae rhaid gweld yr adroddiad yn cael ei ryddhau yn ei chyfanrwydd.